okay guys eh le ka le ka minga le hi le ka minga a zone a zone one la papa rila na tshama kona vo tala na mi khambutisa ku papa rila this papa rila that hi leyi platela hi vulaka yona so na ta mi komba just hi ku loko u kha hi vulavula hi leadership munhu u fanekele a na laha munhu a tshama kona u ya kota ku vona ku loko a ri ka situation ya njhani munhu munhu wa njhani hi leyi pulati ya kona ma yi vona pulati ya kona laha ni nga va farulani sweswi ka mhinga va ri le zolwani so ku za ni endla this life sweswiwani i mhaka ya ku va la ta kombisa vanhu ku ri na ku nga ku muzondheni bava ri lana nga humi mutini wo nga na mazingi u huma mutini wo nga na pulati wa swo ku zonda xisiwana u ta u xaniseka hi luya bava ri lani mango mangona mangona ngosi so swi kahle ku ri loko munhu a kha endla swise swa vurhangeri hi ya na kwale masirheni hi ya ya hlamuseta ya ya ya ya ya vulavula hi va xeweta masirheni hi langutisa va titshunxisa lava nomo ka yona loko munhu a tikuma karhi la zonda paparulani ni byeli u zonda munhu a humaka blood ya so luya u ngo namusi u zonda munhu a humaka blood ya so se vo n'wina mi nga na mi nga na timbiri ta biriviri ti nga ku baveni a ti bavi paparulani a ngo humaka family ya straight ma vona yi support hi r d p hi leyiwani movha la tlhelo hi liya ma yi vona so ya yeah. the purpose of this life hikuva ni kha ni la ku zama ku hunguta ti-critics ta vanhu lava nga ku vulavuleni swo tala ta vanhu la nga vulavuleni swo tala hi loyiwani u tsakile mangona hi le kaya hi le ka mhinga a zoniwani ku lo ku tsakisela lipopo ene hi nge vuyi nyamutlha hi leswo ku lo ku tsakisela kaya va tsakile wa makwavo u tsakile family va vona ku racist papa rhulani scotch u le mepeni loku tsakiseni ka vanhu i swi swin'wana leswi lavaka ku ri ka vanhu lava nga ku endleka rizondo vanhu lava nga ku biyenga timbilu ku biyela xisiwana lexi i xiswana lexiwani a nga na mhani mara munhu a fika tiya nhlana i data a ta fika zonda va parulayo i family yi leyi tsakini ma vo Ikola kaya kazolwani hi leyi plati ma yi vona plati hi leya plati i xiplatani xa kona a xo vona chumu le le ndzeni i rirhandzu guys mbilu leyi yona yi nga ta kombisa ku munhu wa njhani loko mbilu ya wena yi hatlisa switetasi swo twa ku vava no twisa ku vava n'wana wa munhu hi leswi mbilu ya wena yi tsona mbilu munhu u fanele yi kombisa

ta ta yimele hala va ta ku vo kahle lava va tiva ti-followers ta wena va tele na three hundred sweswi hi la ku yima la a va tele hi vulavula vo tolo yi valela hi taka kwa n'wachapu um la ku vulavula vona hi lavona hi cini tigibe to tala cini ka six seven six seven ya so la ku vanhu va ku vona swin'wana va swi ta ku loko va ku zonda va ku zonda ku huma ka plati ya njhani a yi vona bedwa fridge leyi nga kuma hi wo yoyi mavo fridge se u le ku zondhenga munhu loyi a nga xisiwana a lava ku pfuka u vo swi tiva kususa nyamutlha ku u le ku seleteleka munhu vulavula na vona vaseketeri va wena hi lavona hi le ka n'wachapu a xiplatani xa wena zoniwani family yi tsakini u ni va komba na family lava sese wa yena

Babarulali babatsakisa vanhu hi leswo
hi leswo si rirhandzu mbilu
mbilu mbilu mbilu ntsena wona mbi- loko wo za kuka mabitha ka facebook swi gina swi va serious a hi wena i mbilu ya wena i mbilu leyi a nga zavula leyi yona ku i mbilu yo biriviri i loyiwani i scotch aye vulavula vo hi leswo va byela ku le kwihi ku khensa yini ka vona e vaseketeri va paparulani ma khensiwa swinene hi yena paparulani wu kona mutini wa n'wachapu laha a nga kurisiwa hi yena mukhegulu wa ku bebula mhani a hi yeni vaseketeri hi leswo yowe hi ri kwala la femelo vatukulu wina yes yo vutomi bya mina vutomi bya wena hinaswo hinaswo yowe matsaka matsonga xikwembu ka tekisa yehova ka tekisa ka vutomi bya mina vana ra wansati hinaswo yowe vana ra wansati va ni rhandza ku phambili

mangutiva rhulani munhu u kula ri mfana wa njhani va hlamuseteni hi lava Oh, rhulani i i munhu wo kwala a tlharihile Vera- vera rhandza ku cina mi vona cina n'wini Eh, a rhandza ku cina Eh, eh, Bona cina. Belani, a- a box belani. a cinisa Abu Abu Belani.
wini a cinisa wini a boha tinguvu a a cinisa n'wanuna wini a cinisa wini a cinisa so mara wini sweswiwani u dumini sweswi vanhu vo tala va n'wi rhandza swinene machangani va n'wi rhandza swinene Yeah. mi nga mi nga ku yini ka vona lava ka ku n'wi rhandzeni machangani mi nga va byela yini
vaseketeri mi nga va soni vakulu ku nga ri va nga tivi swilo lava a ku nga na ti-facebook nkarhi wa vona lava a voni vatshuwa va xoweteni va xoweteni va xoweteni

mi khensa sapota se ya n'wina vaseketeri va mina hi leswo ayi a yeni mahlweni wa to mi tsakisa vaparhuli vato saka na ri kona tendeni ni mi ngheneni kwa xigaseni yo munhu wa tima yini wa mona n'wini munhu wa timayina mona sisekwa xa viriviri lero tala yowe
va tsakile va vona va vona barometri njhani va tsakile vanhu va vona ku tele va ti-celebrateni ka gayisa va ti-celebrateni ka ka paparulani vanhu vo lezani va na vuhloti hleka va tsakile vanhu lavawani va vona va ka minga zonwani va lava va tsakile rhulani u na n'winyi hina va sesa papa ye hina vanhu va rhulani kono hina vanhu va rhulani

okay guys eh, a khensa swinene a ni ta mi komba just a view na support leyi va nga na yo kwala mutini so n'wina mi nga ku mizondheni loyi mi swi tiva ku mizondha munhu mi swi tiva ku mizondha munhu a nga ka ndhawu ya njhani escotch ende mhaka leyi mi ni tela swi swa vusiku mi nge lungi mi ta tshola n'wina mi ndzaku swisweswo huma ni ka vutomi bya mina ni koloti munhu mina tshikani

Malindi. Vaseketeri hi leswo. Mi ri lombile ku ri khensela a sikati ya vuxenga. Hi leswo. Mi khensile ngopfu vaseketeri n'wino. Si munhu wa tima. Hi leswo. Munhu wa tima na mona.
Hi swona guys. Thank you guys for watching. A hi ra aka Menga a zone 1 aka kokwani n'wa Chapu.

a ni lavi ku va ku ri va ku i credit swi endle hi mani kambe ni lava ku hi va hi ku hi swi endlini ku ri hina ku nga ri credit ya munhu wun'we hi leswo a xigazeni na mi rhandza swinene vaseketeri manager philani hi mina philani hi mina na mi rhandza xikwembu a xi mi katekisi nkomo tara